Ko árape ñamba'apóta ñe'ẽ mbo'ehaopegua rehe. Mbo'epyrã jaguereko ñe'ẽ mbo'ehaopegua, jaguereko peteĩ moñe'ẽrã, jaguereko ñe'ẽndy. Ha ñe'ẽ mbo'ehaópe guare, ko'ág̃a jaikuaáta mba'épa ojehupytyse hína ko mbo'epy kóva rupive. Ñepyrũrã omombarete iñe'ẽ oñemongetakuévo mbo'ehaópe. Mokõiha omopyendakuaa iñe'ẽ. Oñemongetakuévo mbo'ehaópe mbohapyha oiporukuaa ñe'ẽ mbo'ehaópegua. Ãva hína ha'e upéicharamo mbohapy ojehupytyséva ko mbo'epy ko árapeguáre. Ha jajesareko, jaguerekóma hína ko'ápe peteĩ mbo'eha koty. Mba'épa jahecha pype? Jahecha apyka hai, jahecha ogyke hai, peteĩ koty porãva oguerekóva aravo papaha, taha'e ha'éva. Oñemoarandu hag̃ua mitãnguéra. Avei jahecha mamále ha iñirũ ndive, Mba'épa he'i ojupe hikuái? Jajesarekomi'ãína ogykehaíve mba'épa ojehaíra'e. Mbo'ehaópe mále ha arami, og̃uahẽ mbotaitéma rupi sãso mbo'ehao pegua ára paha rehegua, ha'ekuéraicha avei opavave temimbo'ekuéra ombosako'i hembiapóre ani itapykue, Mba'eveichagua mbo'epýpe oñepyrũ oñomongeta hikuái kóicha. Arami, nde piko rejapopáma tembiaporã matemática rehegua? Upéva ningo che kuehéma ajapopákuri. Reipuruse piko chehegui? Aguerekopaitéma marandu ha ta'anga ñaikotevẽva jajapo hag̃ua. Remohu'ã ne rembiapo ha jajapóma sapy'aite, opátama aravo. Ajapopáma, ko'ág̃a jajapo péva pe tembiapo ha jaháma ñande rógape. Mba'égui ndajajapói ñande rógapente, Ha ko'ẽrõ jahechuka mbo'ehárape. Japytántena ko mbo'ehao kotýpe. Rembojave pe apykahai, remoĩ hi'ári nde terere, pe mesa ári ñamboguejy aranduka ha kuatiahai, embohasána chéve pe guarani tajapopa, nde reheka aja marandu Ciencias Naturales rehegua jajapo hag̃ua. Ajapopáma, aipurukáta ndéve ejesareko hag̃ua hese ha oĩ avei Ciencias Naturales rehegua tembiapo jajapo va'erã. Mba'épa ere jaháramo amo yvyraguýpe jaterere ha ñamba'apo hese? Oĩ porã, japyta upéicha che angirũ, jajuecháta ko'ẽrõ. Jaguereko moñerã ha jajesarekóta hese mba'eichaitépa hína péva pe moñerã. Ñañeha'ãta ñamoñe'ẽ ha he'i. Mbo'ehaópe, Male ha Arami og̃uahẽ mbotaitéma rupi Sansón mbo'ehaópe ára paha rehegua, ha'ekuéra háicha avei opavave temimbo'ekuéra ombosako'i tembiapo, ani itapykue mba'evéichagua mbo'epýpe. Oñepyrũ oñomongeta kóicha. Vale. Ára nde piko rejapopáma tembiaporã matemática rehegua? Upéva niko che kuehéma ajapopákuri. Reiporuse piko chehegui? Nahániri aporandúnteko ndéve, sapy'a rei nde nderesarái ramo g̃uarã. Nde rejapóma guarani rehegua tembiapo Che ndajapói gueteri peteĩ tembiaporã ndaikuaa porãi, chepytyvõmína. Ajapopáma, aiporukáta ndéve rejesareko hag̃ua hese ha avei Ciencia Naturales rehegua tembiapo jajapo va'erã. Mba'épa ere jaháramo amo yvyra guýpe jaterere ha ñamba'apo hese? Japytántena ko mbo'eha kotýpe. Ñambojave pe apykahai, emoĩ hi'ári nde terere, pe mesa ári remboguejy aranduka ha kuatiahai. Embohasa na chéve pe guarani. Tajapopa. Nde reheka aja marandu ciencia natural-re jajapo hag̃ua. Aguerekopaitéma marandu ha ta'anga ñaikotevẽta jajapo hag̃ua, remohu'ã ne rembiapo ha jajapo sapy'aite opátama aravo. Ajapopáma ko'ág̃a jajapo péva pe tembiapo ha jaháma ñande rógape. Mba'égui ndajapói ñande rógape nde ha ko'ẽrõ jahechauka mbo'ehárape? Oĩ porã, japyta upéicha che angirũ. Jajoecháta ko'ẽrõ. Ñe'ẽndy. Jahecha mba'e mba'épa oguereko ñomongeta. Oguerekova'erã katuete pe oñeñe'ẽha. Upéva héra hína mba'érepa oñe'ẽ térã mba'ére oñe'ẽ. Oĩva'erã pype avei tapicha oñe'ẽva térã oñomongetáva avei tenda oñeñe'ẽha. Ko'ã mbohapy mba'e katuetei oĩva'erã peteĩ ñomongetápe. Ñamesakã mba'épa he'ise ñe'ẽ. Aranduka. Apykahai. Jaguereko avei mbo'eha koty. Ñamesakã mba'épa he'ise ñe'ẽ. Kuatiahai. Tembiaporã. Mbo'ehao. Ñe'ẽ mbo'ehaógua. Jahechakuaáta ko'ápe hína mba'eichaguápa umi ñe'ẽ ojepuruvéva mbo'ehaópe. Temimbo'e. Kotyguasu ñoha'ãnga jejapo hag̃ua. Mbo'eha koty. Ñe'ẽ ikatúva jaiporu mbo'ehaópe, sãmbyhyhára, apykahai, kuatia, tembiaporã. Ñe'ẽ ikatúva jaiporu mbo'ehaópe avei, ñemopotĩ, tembiapo aty, aravo pytu'u. Ko'ág̃a jahecháta hína mba'eichaitépa opyta porãpa ñandéve ra'e umi mbo'epy ñame'ẽ va'ekue. Upevarã jajapóta tembiaporã ñomongeta ñeikũmby, moõpa oĩ mále ha arami oĩ mbo'ehaópe. Mba'e ojapo hikuái mbo'ehaópe? Tembiaporã oguerekóva omohu'ã hag̃ua imbo'epy. Mba'eichagua mbo'epýre omba'apo hikuái? Ha pe jahesáta hína mba'eichagua tembiapópa pe opyta va'ekue ojapo hikuái. Guarani, Matemática ha Ciencias Naturales. Ko'ãvare ha'e kuéra opyta omba'apo mbo'ehaópe. Jeiguehai ombohovái porãva. Mba'e mbo'epy rehegua arami ndojapopái gueteri. Jajesarekóta hese, Guarani, Ciencias Naturales, Castellano, Ciencias Sociales, mavaitévapa ra'e? Jahecháta upéicha ramo hína mba'e mavaitévapa pe mbo'epy na'ĩrã gueteri ojapopa ha'e. Guarani, péva na'ĩrã gueteri ojapopa ra'e. Mba'e ojapo va'erã hikuái omba'apo va'erã guarani, ciencias naturales, castellano térã ciencias sociales. Jahechami upéicha ramo maymáitévapa. Ciencias naturales rehegua tembiapo ombosako'íta hikuái hína ikatu hag̃uáicha ohechauka imbo'ehárape. Jeiguy hai ombohovái porãva. Moõ opyta ojapo tembiaporã oguerekóva, yvyraguýpe, ñemuhápe, mbo'ehao rembe'ýpe, térãpa mbo'eha kotýpe. Jahechamíma moõpa mbo'eha kotýpe ojapo hikuái mokõivéva pe tembiapo ojapótava vekove hína ikatu hag̃uáicha upe rire oguerahái mbo'ehárape. Moõitépa oiko ñomongeta, yvyraguýpe, ñemuhápe, Mbo'ehao rembe'ýpe térã mbo'eha kotýpe. Jahechami upéicha ramo moõitépa oiko pe ñomongeta he'íva. Oiko mbo'eha kotýpe. Ha iporãiterei péicha ramo jahamiẽ hese ha ipahaite pe jaguereko mohu'ã. Ñañemomandu'ami jeýna umi ñame'ẽva'ekuéra ikatu hag̃uáicha opyta porã ñandéve. Ani'anga ñanekangy ndajaikuaa porã porãi hínati ha jajapóta vove tembiapo ñanderesaypa jeýma. Ñañeha'ãta upéicharamo ñañemandu'ami jey pe ñame'ẽva'ekuére ikatu hag̃uáicha opyta porã ñañemomba'e hese ha opyta pe ñane apytu'ũme jaguereko. Upéicharamo ñañemandu'ami hag̃ua. Jaguereko mbo'eháva kotýpe, jaguereko mesa hai, apyka, ogyke hai, mesa mbo'ehára oipurúva, ita hai, aravo papa ha ikatu hag̃uáicha ojehechakuaáhína mba'e aravópa isãso g̃uarã imitãnguéra ha péicha jaguereko hína. Oĩ avei mokõi tapicha, mále ha arami, oñomongetátava oñondive ojapopávo hembiapokuéra. Rojapo porãpa ore rembiapo Ciencias Naturales, Matemática Guarani rehegua? Avei, avy'aite. Añete. Mbo'ehára chembovy'apavẽ pe tembiapo ajapo va'ekue rehe. Iporãiténgo upéicha ramo a mitãnguéra omba'apo porãiterei hembiapokuéra Ciencias Naturales, Matemática ha Guarani rehegua tembiapo ombosako'ipaitéma ha ojapopaitéma ha ohechaukáma avei hína imbo'ehárape.